Әзерме без үлемгә, юкмы, шул мәсьәлә турында бүген сөйләшеп китәрбез. Бу хәл һәрберебезгә киләчәк. Һәрберебез бу дөньядан китәчәк. Моның турында без онытырга тиеш түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, боерды, дөньяда бер чит кеше яки бер юлчы кебек яшә. Чынлыкта да без бер юлчы гына. Бер пәйгамбәрдән сорагач, нәрсә дип җавап бирде? Озын еллар буе яшәгән пәйгамбәрдән сорагач, синең гомерең ничек булды дигәч, бүлмәнең бер ягыннан кереп китеп, икенче ягыннан чыккан сыман булды диде. Безнекен инде әйтәсе дә юк. Якынча 50-60 ел яшибез. Әле ул яшькә җитә алабызмы, юкмы? Безнеке инде бүлмәгә башын тыгып, кире тартып алган сыман гына. Әмма дә ләкин шушы гомеребездә дә Аллаһка гыйбадәт кылырга онтабыз кызганычка каршы. Ләззәтләнеп, рәхәтен белеп калыйм дип яшибез кызганычка каршы. Ә бит бу дөнья үтә дә китә. Кыямәт көне җитәчәк. Гамәлләребез өчен җавап бирәсе булачак. Үзебезнең вакытыбызны бушка, үлемнән котылу юллары эзләгәнче, Шушы үлемебезгә әзерләнсәк иде. Бу үлем бит ул теге бер зур бер кайгы дигән сүз түгел. Бу бер халәттән икенче халәткә генә күчү. Шушы дөньядан бүтән дөньяга күчү. Ә инде анда нәрсә булачак, ничек буласак, ансы үзебездән тора. Җәннәт буламы, җәһәннәм буламы? Аллаһның рәхим шәфкате буламы, әллә газабы буламы? Безнең һәрберебезнең үзебездән тора. Аның өчен мин җавап бирмим, минем өчен ул җавап бирми. Без Һәр көнне тукталып, үзебезгә шундый сораулар биргән бар микән? Ни өчен бу дөньяга килдек? Ни өчен яшибез? Үлемнән соң нәрсә көтә? Гомереңне нәрсәгә әрәм иттең? Иртәгә синнән болар хакында сорасалар, нәрсә дип җавап бирерсең? Аллаһ каршында коллык вазыйфаңы җиренә җиткереп үтисеңме? Һәр көн биш вакыт намазыңны укыйсыңмы, әллә инде җомгадан җомгага, бәйрәмнән бәйрәмгә генә намазыңны үтисеңме? Уразаңны тотасыңмы, әллә Рамазан ае кергәч, ашказаның авырта башлыймы? Зәкәтеңне түлисеңме, әллә үзеңне җәһәннәмгә утын итеп әзерлисеңме? Гөнаһларыңа тәүбә иттеңме, яисә син бу сорауларга мөселманнар сөйләмәгән сүзләр белән җавап бирмәкче буласыңмы? Син бөек хисап көндә Аллаһ Тәала каршында үзеңнең кылган гамәлләрең өчен җавап бирергә әзерме? Шушы сорауларны без үзебезгә биргәнебез бар микән? Без шушы сораулар буенча уйланганыбыз бар микән? Уйлану түгел, дөресен әйткәндә, җәмәгать үлем мәсьәләсен сөйләшә башласак, тизрәк бу темадан Китерергә тырышабыз. Бүтән мәсьәләгә күчерергә тырышабыз. Үзебезнең үлемебезнең кайчан җитәсен беребез дә белми. Аллаһ Тәгалә генә белә. Хәтта ки иртәгә нәрсә буласын да без белмибез, Аллаһ Тәгалә генә белә. Чөнки Аллаһ Тәгалә Локман сүрәсе 34 нче аятта нәрсә дип әйтте? Әлбәттә, кыямәтнең кайчан булачагын белү Аллаһ хозурындадыр. Ул теләгән вакытта яңгыр явар вә ул хатыннарның карынында баланың ирме, кызмы икәнен белер. Һәм бер кеше дә кайда үләчәген белмәс, һәм һичбер кеше иртәгә нәрсә эшләячәген белмәс. Аллаһ һәр нәрсәне белүче һәм һәр нәрсәдән хәбәрдардыр. Иртәгә нәрсә эшләячәгебезне беләбезме? Планнарын корабызмы? Сүз дә юк. Теге, шуны эшләячәкмен, моны эшләячәкмен дип. Планнарын корасың, корасың, корасың, анда кайсы берәүләр дәфтәрләргә язып бетерә, бетерә, бетерә дә, икенче көннең азагында карый, дәфтәрдә язылганнарның берсен дә эшләмәгән. Бөтенләй икенче төрле килеп чыкты көне. Ни өчен? Чөнки план корын корабыз, барыбер Аллаһ кына белә. Һәрбер гамәлне карасак, асылда ул үлемебезгә әзерләнү. Чөнки бу дөнья беткәч, бу дөньядан киткәч, безнең гамәлләребез киселә. Һәм безгә байлыгыбыз да, балаларыбыз да, хатыннарыбыз да, гаиләбез дә ярдәм итә алмый. Иллә мәгәр шушы дөньяда кылган гамәлләребез генә, гамәл гыйбадәтләребез генә ярдәм итә ала. Кемнең бу дөньядан байлыкны алып киткәне бар? Байлыклар белән кем киткәне бар? Әллә ул үлде дип хатыны төшеп ятамы кырына? Төшеп ятмый бер безнеке дә. Үзебез генә китәбез. Кабердә Аллаһ белән бергә бер калабыз. Шушы каберебез безнең йортыбыз кыяметкәчә тикле. Ул йортыбыз безнең җәннәт бакчасыннан бер бакча буламы?